Hey abusua, mɛsɛ ama akɔ aba ɛde aba channel no saa ha ɛyɛ ɛm gossip Ghana TV mɛsrɛ sɛ ɔba ha bɛ like ama me wobɛhyɛ na wia wa subscribe na bibia ɛnso ayɛ fɛfɛfɛfɛfɛ nso ɛndɛ ɛdeɛ boot for boot no ɛnyɛ ɛsi mu gam no ɛnyɛ ɛsi from that lumba last year to kantanka this year ɛnso ɛnyɛ ɛsi ɛndra okay akɔfo na de nkɔmɔ bi bɛ tu dwa ɛndɛ Sarah Joseph finally after shooting incident no ɛsi for the very first time abɛkasa for the very first time ɔbɛkasa na ɔkasa wɔ OKFM yɛkɔ akɔ akɔdi saa nkɔm no wɔ hɔ na biribi ahosuo ayɛ fɛ mɛsrɛ sɛ ɔbɛ like ma me wobɛhyɛ na wasubscribe nso na biribi ayɛ fɛfɛfɛfɛ nso wɔ hɔ no na asɛm no nie wokae a sɔfo kantanka wo last year is uh, uh, doctor emeritus woyɛ no ɛnsɛ papa bɛbɛ ba family no bɛsɛ ti date sɛ na body na ɔmbɛ san ka sɛ body no wɔ yɛ sister sara honorable sara adwo asafoɔ ɛndɛ

Nkɔmmɔ bi bae sɛ ɛnenam sɛ letters firi akofena nkurɔfoɔ side de akɔ Adwo Asafo side sɛ wɔn pɛ sɛ wɔhu ɛmu no and then nkɔmmɔ kɔɔ so no pɛ bɛkyerɛɛ sɛ ɛɛ wɔn nyɛ ready sɛ ayie no bɛba so nti Adwo Asafo ka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn hu mu no a ɔde tete sika three point seven million Ghana cedis na ɛyɛ ka a ɔbɔɔɛ wɔ ho na ɔde Nkɔmmɔ yi baeɛ no, we are still wait, we are still waiting for a response from Akofena camp. But lo and behold, yesterday, Akofena ɛbɛkasa ɛne ne lawyers, ɔno ankasa bɛdie nkɔmmɔ bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ne deɛ ɛmba so. Nti mo a mote saa date no bia mombɔ ngu. I recognize that this press conference was convened within a very little advance notice

Asɛm bi a ɔbɛka biara, efi mmerɛ saten a asɛm baeɛ, mediani biara nni hɔ a ɔbɛtumi aka sɛ wate m'anom asɛm da. Nti mo ara mokɔtwee sɛ yɛnkɔkan will no. Yɛkan will no, papa no anom asɛm ankɔ sɛdeɛ obi pɛɛ sɛ ɛbɛkɔ no nti no, still, yɛgu so gyina baabi a yɛgyina. Ntorɔ ne nnaadaa ne mfutuo a yɛretu gu amanfoɔ ani gu so rekɔ so. Mekaa no ma obi ate. Matrae biara, makɔ mpanyinfoɔ Ghana ha, ahemfo, amanpanyin dada, Mo nyinaa hɔ nom sɛ nka yɛmfrɛ no yɛnkasa te sɛ nnuam. Matu kaa akɔ ne fie na no akɔtena ase akasa. Biribiara nni hɔ nom a sɛbe nnipa fam. Mampɛ sɛ me ne mo koraa bɛdi nkɔmmɔ afa biribi sei ho. You know me, memfa m'asɛm nto abɔntene agye ɛyɛ adwuma asɛm. Mayɛ bi a but antentam. That is why nti a yɛkaa sɛ the family has instructed our lawyers. Kwame Gyana and Associates to take the necessary legal action. Oh, sɛ me sɛ na me ɔfa kan me bɛ tena abɔnten ɛnkyerɛ me skills a mede bɛbɔ agorɔ no so far yɛto anamɔn bi a ɛsɛ yɛtu bia mobɛte yɛn ka. Okay, ba wogye di sɛ sɛ ɛka na ɔso abɔ no wabɔ ampa. Ɛyɛ dɛn na wobɔ ka mmerɛ ɛnyɛ yie? Yɛntua dɔ kɔ, yɛntua hwee, yɛnyɛ hwee. Nti ɛyɛ dɛn na wokɔbɔ ka sɛ bi ɔkyekyere twie sɛ yɛde bɛto yɛ so? Eh, it doesn't make sense. It doesn't make But still, yɛtwɛn ɔse 24th ɛyɛ ɛtwa mu yi. Yɛtwɛn sɛ ɔde ɛho nsɛm ɛbɛ bɛba, ɛho breakdown. Ɛma ɛ, nti yɛgu so twɛn. Ɛba na sɛ bi a yɛ credible a, sɛ bi sɛ eh, nipa ɛsom bo sen sika. Nti ɛho deɛ, ɛdu hɔ nom a, we will cross the bridge. three point seven million i think say you saw it ghana cedis yes ghana cedis uh, thirty seven billion thirty seven billion old cedis yes ɛm sɛ ɛno deɛ ɛnyɛ eh, yɛn nyinaa asɛm foforɔ yɛwɔ hɔ na ɛyɛ ɔno ara ne ɛyi eh, atwerɛtwerɛfoɔ mmara mu twerɛtwerɛfoɔ ɛtwerɛ de brɛ ɛyɛ the eminent professor kwame jan esquire sɛ eh, wɔn pɛ sɛ afei deɛ wɔpɛ sɛ ɔcooperative with family no na mmom cooperation no ɛka a wabɔ nie. Nti no deɛ lɛtɛ baeɛ ne mu nkyerɛmu ne tena mu hu no no, ɛyɛ saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ. Ho no na yɛnhwɛ na yɛnkora papa akyiri a, nhyehyɛeɛ no te sɛn? Date bɛn na wosusu sɛ yɛbɛtumi de akora papa na yɛayɛ n'ayie de afiri hɔ no? Ɔkyerɛ saa asɛm no a, ɛnnɛ a, menni me, me meyɛ asomdwoeɛ hene, I am not someone a mepɛ pinkyenpinkyen. Sɛbe, mefi abusua mu, papa aka ne sei, aka ne sei, nso abusua a mewɔ mu, mpanyimfoɔ wɔ mu, Me na ɔmo nyinaa bɛtena ase afa adwene. Ɛɛ dee sei dee sei na ato. Yɛnhyɛ da because akora kɔ ɔbɛkɔ akura ntɛm na ehia yɛn. Ɛnyɛ sɛ bio emu atwere adeɛ bi a yɛbɛtwetwetwe biara. Nti ɛnɛ ɔfrɛ a yɛde asomdwoe bɛto baabi a ɛsɛ sɛ yɛde asomdwoe to.
Ɛnda anɔpa ɛnde 24 hours yɛ maame Honourable Sarah Adwoa Asafo nso anom tuo ma yɛabɛkasa about nneɛma yi na nneɛma a ɔde akɔ akɔ deɛ ɛsen kura yi Ɛsen kuro yi. The first one was on the shooting incident ɛsiiɛ a ne ho kaeɛ a ɔkɔpie mu hospital. The second one was also ɛyie a akɔfo no bɛkasa ho na adwa asafo sɛ ɔno no deɛ ɔno no deɛ ɛyie no ɔmo pɛw ɛmpɛw ɛbɛba so. Ɔse ɛyie no ɔmo pɛ o ɔmo pɛ o ɛbɛba so na nokorɛ bi ɛwɔ shooting incident no mu no ɔno aboɔ come on wamfa anka meyɛ ɔde aba abɛto dwa ɛnso ama yɛate nti ɛbɛkyɛ mmerɛ ne akɔ akɔtie ɔno aboɔ Sarah adwo asafo nkɔmɔ a ɔde bɛgu hɔ ɛnso na biribi ayɛ fɛ ɛwɔ ɛhɔ nom.
Na Honourable Mame Mmerɛe, ɛyɛ yiyie yi na n'ano yɛ ne abusuapanin kasaeɛ a ɔno ɛrekyerɛ sɛ na anka abusuafoɔ no ɛyɛ papa abusuafoɔ no pɛ sɛ wɔn ba bɛhwɛ funu no. na wɔn eh, wɔn no ɛyi eh, efunu no wɔn na wɔn dea, na wɔn ba wɔn se wo waka akyerɛ wɔn sɛ eh, wɔabɔ ka bi 3.7 million na eh, sɛ saa sika no sɛ maa yɛ deɛ a baabi a bɔde no wɔ no wɔn release ma wɔn saa nkɔmmɔ yi ɛte sɛn.
Kwame, hwɛ ɔn, wo ne ɔtorofoɔ ne de awudini ɛredi agorɔ a. Ne papa ka biribi sɛ wo ne wɔn didi a, na wama wɔn long fork, kyerɛ sɛ wo ɛdinam no a wode didie no, na wama no tenteenten nti wogyina akyire na wode redi na wɔn nso refom wɔn anim. Na wɔn hyɛ aseɛ kaa body ho asɛm. Da biara wɔn sesa story. Kwame, wɔn kɔ tenaa Osista station sɛ baabi saa kɔ kaa sɛ me mesi John Mahama me body no wɔ John Mahama hɔ. Me nso me nfa mma wɔn ɛna me ma. Sɛ da biara wɔn ka anansesɛm foforɔ. na atorɔ na ebi ho nso agye adi. Da biara ne anansesɛm a mote no. Mete me baabi. Later you heard sɛ na the time a yɛ date no koraa na ɛno a na Nyankopɔn yɛɛ me adom na ɔde me bɛduru Ghana o. Ɛgyegyee me mmuro, ɛyɛɛ me surgeries nyinaa awieeɛ a ɔde Nadaroma ɔde ma bɛduru kurom ha. Wohwɛ letters no dated no koraa na me menni kurom ha. Ɛna mokɔɔeɛ through mo lawyers a yɛfrɛ no lawyer Kwame Gyan. ɔyɛ prɔf nso ɔyɛ dɛn ni o ɛna ɔmo kɔ kyerɛw meme lawyers ɔmo kyerɛw meme lawyers sɛ baabi a aduro no mɔkɔ bie papa nsamansew so yɛsi me nua me nsi nyɛ nti mo pɛ sɛ mo hyia yɛn yɛn ne anamo a yɛtu ɛsɛ a yɛabɔ baabi a yɛtu anamo adu bi a mo pɛ hyia aneɛ ne mo ne yɛaka ne yɛaka abɔ mu. nea yɛatoa yie no so. Asɛm a mo ne me lɔyɛse kaeɛ ɛna ɔmo nso fira yɛn na me srɛ saa na ɔmo yɛ deɛ a ɛneɛ ɔmo se ɔmo yɛn no bubu ka na yɛn hu neɛ ɔmo ho ɛɛ baabi a aduro ɛne baabi a yɛbɛtoa so afiri deɛ a ɛneɛ me Tumi ne Ghana and there is a funeral planning committee a ɔmo aplane from adaduanan bɛsi ɛnnɛ a ɔmo gu so a ɔmo plane and I am not a member of that funeral committee because papa bɛ nyina ntumi nkɔ so. Ti mma no bi wɔ so, abusuafoɔ no bi wɔ so, afa mpanimfoɔ bi wɔ so, ɛna wɔn aplane. Ɛna meto nsa frɛɛ wɔn se, yɛse baabi a aduro no, wɔn nso pɛ se wɔn boa yɛn ne yɛn nyinaa yɛde wie, na ɛka a ɛba mu yɛ sɛn? Mo ne mo asɔre mpanimfoɔ, Council of Elders, mo akɔ asɔrefoɔ over one hundred and forty, forty eight branches a me papa teeɛ, a wo Kwadwo Israel, woamfa fam aduane anni da, Ante wambra ntipo da. Moakotwitwa boa mo asɔrefoɔ no nyinaa na ɔmo atua ɛna ɔmo de abɛto mo afotuo mu. Ah me ba kyɛw me ba o, one hundred and something branches no wɔn akotwa to ama asɔreba biara ɛna wɔn atua na abɛtɔ ho afotuo mu.
Asɔreba biara ɛma branch biara tua ne deɛ ɛna ɛte wɔn wɔn ti so wɔ hɔ. Nti kyɛ sɛ adwo asafo se yɛma no three point seven million no nti wɔn ntee bi da. Menkɔ srɛ wɔ biaa three point seven million. Ɛnif ɛyɛ wɔn sɛ wei na wɔn bɛka de agu m'anim ase na wɔn abɛka nsamansew mu nsɛm agu abɔnten a ɛnyɛ nokorɛ a ɛne yɛ ama adwo ahwɛ yi papa no annya no hwee ɛna me na yɛse menyɛ ayie na mesusu sɛ ɛnyɛ ɛno na ɛbɛbu m'aba mu sei memma me papa befitting burial. Me ne n'abakan. Baabi a ɔpagyaa me kɔduruiɛ the birth my father gave me was the best of education.

Ne mma a, sɛbe, ɛnyɛ wɔn mfiri na wɔyɛ ase, na mmom wɔn abɛsom na wɔn papanom asom na wɔn ama asɔre no agyina, nti ɔno nso de akyɛ wɔn a, wo anka asase ahyɛse ansi wo so, na woakɔtena wo papa fie, wode akonya bi akɔ akɔsi hɔ, na wosi mu, na wokeka nsɛm. Hwɛ, yɛte kurom ha, ɛna ɔno ne abusuafoɔ korɔ yi ara kɔtenaa ɛkɔ ɛyi sɛ wɔreyɛ press conference, wɔhyɛɛ date, wɔmaa yɛɛ 25th of June sɛ wɔkɔyɛ dɔteyie.

Enya asɔre mpanyimfo no bi kaa wɔn ho. Wɔampere amma adaduanan yi sɛ wɔregya abɔ me so menyɛ ne yɛn nhwɛ. Kwame, me papa Nyankopɔn a ɔbaa asase wei so a ɔsomaa no ma ɛyɛɛ anwanwadeɛ gyee din hye sen Ghana ne wiase afanaa nyinaa, gyinaa m'akyi maa me akokoduro maa me aboafoɔ ma me yɛɛ adaduanan. Adaduanan no a mohunuuiɛ no, obiara kaprɛ nnim, me nua no, ne kaprɛ nnim, mebɔɔ tɛnt ne akonya na ɔde blɔgɛs dii n'akyi. Ɛnna osi firii ne kaa mu ne ne yere ne ne mma nom bɛtenaa ase. Asɔre mpanyimfoɔ Enti, tutuw wɔamfa mpoma kaprɛ bɛtenaa kɔɔ ase. mmɛboa daduanan no. Obiara kaprɛ nnim. Busuani biara kaprɛ nnim. Me ne me nuanom a aka ne yɛn adɔfo na ɛboaa yɛn na yɛyɛɛ adaduanan. Saa ara na ɛyɛ na ɛduru so. Woahyɛ wo twenty fifth, obiara anka wo hwee. Yɛduru hɔnom, Kwadwo, woannya sika ansa ankɔsisi ɛ, ankɔsisi tent ansi nkonnwa ma twenty fifth no atwam. Thirtieth of July na yɛ kɔ yɛ dɔte yie thirty first no kwaa meyɛ yi yɛ di akɔneaba wɔ manhyia nyina me papa ɔyɛ dehye kronkron firi bɛkwae ɛsɛ firi asu menya dehye pɔn kɛse ɛtɔ a won tumi nyɛ ho nhyehyɛ wɔ mmerɛ a ɔte kɔkɔɔ so otumfoɔ ɔsɛe tutu the second ɛte so a won kɔɔ ne nan aseɛ ɛne ne nkɔ yɛɛ yie nhyehyɛe ɛmaa ne nyi poma kwaa mu sɛ kɔ ne kɔ yɛ yie. Yɛtwa nansia kwan ne nyinaa me nua yi de ne nsa ahyɛ ne gyabere fam ne fie a wada ne yɛdan nana ne yɛdan otumfoɔ ne yɛdan no ne yɛsrɛ no ne yɛsrɛ no ne yɛsrɛ no ɛsiane sɛ ɔbrempɔn kɛse saa no koraa no na bebree susu sɛ Asanteman mu baabi ofiri ɛhɔ na nka yɛnkɔ de yɛnkɔ ne yɛnkɔ kora n'akyi ne nyinaa na yɛamammerɛ ho nneɛma a na ɛwɔ sɛ yɛkɔ yeyɛ wɔ Wɔkan aboto adeɛ kɔka abotosɛm na mpaninfoɔ te ase sɛ papa na na se yɛnfa no nkɔ mfanteman mu na yɛnkɔ dan no ne nyinaa me nua yɛnni bia akyi da mmɔ bia aka se yɛ yɛkɔ Kumasi se yɛde kerezi na egu yɛ kaa mu kɔɛ se yɛkɔɔ yɛ amamerɛ yɛkɔ yɛɛyɛ yɛsesɛɛ sika no wɔ fam na yɛde yɛɛyɛ wo ne abusua no a ɛnɛ mo bɛgyina hɔ se mo atwa mu no mo kaprɛ ɛnka ho nti am saying it to them sɛ they have no locus it doesn't lie in their bottom. sɛ wɔbɛtena wɔn fie. Wɔno ne papa fie na wɔda so te. Woakɔfa akonya bi wɔ Ahenni konya bi akyi, wo papa fie nea w'atifi adu yi, akɔtena hɔ? Ee, Blow, Jack ka kyerɛɛ me sɛ w'atifi. Baabi a ɔte seesei yi ana ɛyɛ Papa Safo fie? Ɛyɛ me papa fie na wɔte. Wote wo papa fie besi nnɛ. Woakɔtena akonya mu. Wo kaprɛ nni ayie nhyehyɛe mu. Ɛka a yɛabɔ, hɛ? N'ano yɛ se President, Mampanyin, eh. Mampanyin Mahama se clean your front page nti yɛyɛ ɔmo ɛyɛ obi a ɛyɛ general cleaning Kwame mpakyɛw paa ma so. Paa so paa
wɔkɔ wokɔ ɛyi tiktok a wakɔ gyina billboard bi ahim na ɔcleani na ɔgyina hɔ na wɔgu ne ne ne ne mu ase sei sɛ wɔ pay last respect to ne papa Mister Kwame mefa wafidie so abisa wɔ no sɛ billboard no a me ma mounte no ɛsi hɔ no Wɔnim kwan a ɛfaa so a billboard no besii hɔ a wɔkɔgyinaa anim na wɔpɛɛ ne last respect. Wonim kwan a billboard no faa so a ebesii hɔ. Kumasi ne Accra ha nyinaa, yɛamounte billboards a ɛkyerɛ sɛ thirtieth no a Otumfoɔ de ne stamp asi so sɛ saa da no na wama yɛn kwan sɛ yɛnkura yɛn papa akyi no. Wo, wo sɛɛ ne wan sɛ wote wo papa fie sɛ mede da mu wɔ akonya mu, matwam. Wɔn a kaprɛ nnim, wɔn a yɛatu anammɔn akɔ akɔgye amammerɛ ne akwankyerɛ wɔ na na Otumfoɔ a ɔsɛe tutu hɔ no, na wonka ho. Enti me, meka kyerɛ Kristo asafoni bi a wotie me, Sɛ wodɔ papa a, yɛrekɔkora papa akyi. Bra bɛka yɛn ho na yɛnkɔkora n'akyi. Ɛnnɛ, wo, wo ne wo, w'abusua no, ɛ, ɛ, ayi, agya, agya, agya abusua side no, se morekɔ court. Na ɛnyɛ court korɔ no ara na ɛde nnwanhwere too wo so se mɛ ɛnkɔ, ɛnkɔsi wo hene, Ɔsoro Hene sɛ woyɛ leader of this asafo no. Woankɔbɔ tent wɔ wo dan afikyiri, wo dan afikyiri. Wosɔre a na woanya nkurɔfoɔ bi na ɛ ɛ ɛyi sibling rivalry, sibling rivalry. Seriously, sibling rivalry. Wose wo papa sii wo hene, ɛna yɛne yɛmpɛ w'asɛm ne yɛmpene so a, ɔhene yɛsi ne mprenu. Ɛyi honourable ɛɛ nnura no a mehwɛ press conference a ɛɛ Kwadwo Akofena yɛɛyɛ no na wɔɔka sɛ. will no mu no papa no sɛ ɔno na ɛnyɛ yie na ɔno nso sɛ sɛ ɔno na ɛyɛ head of kristo asafo church ɛɛ eh, saa na will no ka na ɛno wogye to ma na daabi kwame wahu ɛna meka sɛ wo ne ayi fɔ ɛdibia no ma mo long walk kwame mmerɛ mu no wahu obi yɛ ne nsamansew na yɛkɔ ne yɛkɔ kane a wahu Saa na aturutura asɛm wei nyinaa nti na ɛmaa yɛkɔ kan woo no wɔ mmerɛ a ne yɛn nkura papa wu because baabi a na ɔmo tutu tuo ne sɛ na wɔku me asɛ kyɛ sɛ me na me papa bedi biribi a ɛbɛgya ne deɛ ne yɛn nso wɔku me a na wɔbɛnya nti monkɔ bie so na monhwɛ ne yɛwu mu na obiara nya ne deɛ mmra ansa ne yɛakora no na maso mu nyo me na me mma hu sɛ ɔmo mma ɔmo maame nso te ase me nkwa ho hia me ne yɛkɔ bie so na wo wo yɛkɔ kan obi nsa mantew wie a kwame yɛfrɛ biribi probate. Ɛwɔ sɛ wo san kɔ kɔɔte dan mu na wo kɔ apply ne ɛno na ɛbɛma wo tumi anaa ɛbɛma will ne tumi ama neɛ yɛ ka wɔ mu biara no sɛbe ɛnya nyinasoɔ wɔ mmerɛ mu. Ɛnte saa a ɛyɛ paper na obi atwerɛ ɛna ɔde ato hɔ. Mesrɛ bisa ɔno ne ne lawyers ne n'asɔre mpanyinfoɔ no saa ɛyi probate application a wɔn ayɛ yɛde ama wɔn. Ɛna Kwame ei. Na ɔmo baayɛ sɛ ɔmo bɛ ne yɛ bɛ ka abom nti ka bɛɛ ne yɛ abɔ na ɔmo kyerɛw me lawyers me lawyers nso ɛrespondee so yɛ ne ɔmo bɛ ka abom ɛka sɛ ne yɛ abɔ ne yɛ ntoa so na adeɛ no nyɛ fɛ na biribiaa nkɔ asomdwie mu no na me susu sɛ me nua no bɛ yɛ responsible for once in his life na wabɔ awura ne dɛm sɛ me sika nie mo nfa na me papa se me nsie no na me me nsie no am am am throwing him that challenge ɔmmɔ awura ne dɛm hɔ na ɔnka sɛ sika no nie Fa wo musuo, fa wo dede, fa wo nneɛma kɔ. Second question a mepɛ sɛ mebisa me nua ne sɛ, asetena bɛn na na ɔne ne papa teɛ a ɛda a ne papa gyaa homie mu no na me Adwoa Asafo na na megyina hɔ na ɛnyɛ ɔno nti na body abɛdi me hɔ? Body no mekɔwiaeɛ na ɛwɔ ne fie na mekɔwiaeɛ a.
Anka mebɛbu saa sɛ, ɛdɛn na body no koraa bɛdii wo hɔ saa berɛ no ɔwɔ he? Papa, papa, papa ho dodɔ no no ɛneɛ. Yɛde no kɔ asipiti. Asipiti hɔ no koraa no, wo Kwadwo wo ba hɔ a, baabi a papa no da na wontumi mma hɔ, na ɔntumi mforo o, papa no tew din a ɔse yɛmma wo nkɔ. Hwɛ, ma, eh, momma menka nsɛm o, woansi hɔ da, wo ba a ɔnenam fam hɔ ara na wobɛpa me kyɛw sɛ menkɔ, me, ɛne old boy nkasa na no deɛ me mmɛ, nka hello nkyerɛ no kakra. The man even on his sick, dying bed didn't want to see your face. Bia ɛde adeɛ no na ɛye Kwadwo Akofena. Safo Akofena ɛyɛ a na mma papa no mpɛ na ɔmpɛ nanim ahwɛ koraa agya yɛbɛtie bi a na yɛsosɔ yɛde atu yɛn ho fo. Ɛhɛn mommisa no sɛ body no na ɛnna ne fie ɛna mema bɛ wia abusuafoɔ a ɛkasa wɔ asumanyafoɔ no nso mommisa wɔn sɛ papa ɛda hɔ no adɛn na wanka nkyerɛ me sɛ memfrɛ wɔn mmra wanka sɛ memfrɛ abusuani biara mmra. Ɛne security foɔ no a ɛnɛ wɔn di nakyi no a wɔn bɛ to me tuo no, if their head of security ɔbɛ ka nokorɛ a, the last time a papa kaa se yɛn kɔ frɛ ne mmra, na ma ma ma tena ne nkyɛn anadwo no nyinaa nti na m'ani aku me, nti makɔ akɔ da wɔ car mu sɛ me da two hours, ɛna wɔn di amirika baa hɔ sɛ papa se me mmra. bɛfrɛɛ me wɔ kaa mu, bisaa me sɛ saa mmerɛ yi nyinaa no wɔwɛn, adɛn na ne papa mfrɛɛ no sɛ wɔne no wɔ mmra? Adɛn na hospital hɔ me na ɔgyaa mu wɔ ne ne ne ne nsam nti a me na mede no kɔɔ morgue? Ɛdeɛn ntia? Adɛn na yɛafoɔ no? Adɛn papa no ntumi mmɔ ne din? So ɔne ɔno ara na ɛwo yɛn? No ɔnim yɛn nyinaa yɛ din? Adɛn na ɔkaa sɛ monkɔfrɛ awoɔ mmrɛ me? Momfrɛ maame Sarah mmrɛ me? Ɛna me mekɔɔ hɔ no nti body no. Mankowia ɛna ɛnyɛ nipa baako at customary law and am prepared to contest them in any law court under our customary law abusua ɛna ɛka bɔ mu ɛna ɛsie nipa and the question you ask yourself sɛ nipa no wɔ firi he? Wɔn di ɛna deɛ anaa wɔn di agya deɛ? Nti ɔpa ho, ɔmo yɛnhyɛ aseɛ wɔ Otumfoɔ anim sɛ Asante yɛdi nna deɛ anaa yɛdi anya deɛ? Yɛnfa nkɔ hɔ. Onwini wɔ hɔnom a wonhyiam no wɔ court room hɔ sɛ nipa baako hyia anaa? Na sometimes I pity the the the lawyers a atwa ne ho ahyia a wɔn mma no advice biara because wɔn ano nkuro bi na wɔn bɔ wɔ law no mu. Lawyer baako tumi sɔre gyina hɔ no, papa lawyer, otwa ne ho a ɔkɔ gyina me nua no akyi, me yɛ eh, me nua ne lawyer, ɔba will no mu a ɔse me na me yɛ executor, ɔsan akɔ gyina eh, eh, eh, asɔre anim a ɔse me yɛ asɔre lawyer. Isn't that conflict of interest? Ghana Legal Bar ɛɛ Ghana ɛɛ General Legal Council isn't that conflict of interest a saa boy no montumi nni ne license wo nipa baako interest wɔ obiara interest mu wokɔgyina ha kakra na wafiri hɔ na wakɔgyina ha kakra na wafiri hɔ na wakɔgyina hɔ kakra afiri hɔ we will petition the General Legal Council sɛ in our practice and ethics a lawyer cannot behave like that wontumi nkɔgyina ɛɛ abusua baako wo wo represent obiara ɛna meyɛ akɔfena lawyer na waduru hɔ. meyɛ apostle lɔya me na will no megyina mu ayɛ deɛ ndeɛ na wasan akɔgyina hɔ me na meyɛ asɔre no nti conflicting interest a ɛwɔ mu nyinaa woyɛ obiara lɔya how where does it work ɛnyɛ Ghana ha a ɛhe na adeɛ wei ɛfi nti Kwame me kasa yi ayɛ tentene sɛdeɛ thirty first ɛnyɛ ɔno na ɛhyɛɛ date no ɛna ɔnyɛ ɔno na ɛbɛtena ne fie ɛɛ me papa fie hɔ na ɔde akonnwa bi asi hɔ no nso ɔyɛ leader no.

ya ya ya ya yatwerɛ to Ghana police service to give us the protection, yatwerɛ to all the security agencies sɛ yɛkora yɛ papa saa da wei, mpanyinfoɔ a ɛno a me bɛduru yɛ afrɛ phone so Adwoa we got the invitation what is happening is it coming on ma kɔmfa ni ama panyini bia the speaker of parliament, the flag bearer of the NDP, the chief of staff of Ghana, the former chief of staff, the former leader of parliament, the leader of parliament, menyɛ dɛn? Obiara, nti ɛnyɛ ho nkurobɔ no a wo ne abusuafoɔ three bi te wo fie hɔ no a mobɔ no, papa no wabɛbɔ bra. So na ɛyɛ mo se mobɛyeyɛ wei abɛgu m'anim ase? Na Adwoa ka sɛ, Ɛneɛ mate me ho, madane ama mo, na moakɔyɛ biribi toro kaa adie deɛ a, papa baabi a ɔbɔ a mebɔɔ bra kɔduuiɛ no, I'm willing to give him a befitting burial.
Na yɛwe abusuapanin no a yɛne no dii nkɔmmɔ nso from Asumnya area hɔ no. Wɔn nso bɛkae sɛ, Ɛɛ, daabi, ɛɛ, abusua na ɛyɛ ayie no nti, ɛm sɛ wɔn nso ne ɛɛ, wo nua ketewa ɛɛ, Nana Kwadwo Safoa Akofena aka abom sɛ wɔn nso so ɛɛ, wɔyɛ press conference sɛdeɛ wɔn yɔɔ yei. Ɛɛ, nti wɔn ne fam hɔ no nso wɔn a reach out to you.
Sɛ wɔn yɛ ayi. Wɔn, wɔn kaa twenty fifth no o, ɛma yɛn nyinaa yɛ dresse yɛ, yɛkɔɛ na afata no koraa, yɛn mɔɔ baako po, na akunya baako nsi aseɛ. Kwaa deɛ you will be surprised. sɛ yɛbɛbɔ tent no bɛbɔ biribi a wɔ independence square wɔn bɛ tutu ntoma abɛtena aseɛ because me wɔn ayɛ bi ama mahu no da adaduanan sɛ yiaa wo wo bisa wei a na sɛyi ne wei sa adaduanan mo twitwa sika ma asɔrefoɔ nyinaa all the branches sɛ mo de bɛyɛ papa adaduanan obiara a ama yɛ kapre ɛna yɛkɔ yɛɛ yɛ adeɛ wɔn tutu ntoma bɛtena aseɛ pɛpɛpɛpɛ te sɛ hwee nsiiyɛ nti wɔn nyaa yɛ yɛ date no yɛakɔ srɛ wɔn tumfoɔ hɔ na ɔde ama yɛn. yɛbekora papa saa da no mpanyinfoɔ a ɛbɛ nyinaa bɛba ɔmo wie na ɔmo pɛsɛ ɔmo kɔbɔ nkuro bi wɔ baabi a nobody can stop them they can go ahead and do that me ne ɔmo nni problem koraa.
Na baako a na yɛhwɛ ne sɛ yɛkenkan wei no yɛkenkan bi koraa wɔ ha na ɛɛ.

Wɔ mo ampota me fitiri because me nso me yɛ ayi. Mm, I see. He who comes to Equity must come with clean hands.
Kwame. Thursday no deɛ ne deɛ na ɛbɛkɔ soɔ ɛna Friday no so.
Nyankopɔn yɛ adom a um, Thursday no na yɛyɛ burial service. Ti Thursday nankasa no na yɛbɛ kura papa. de emu no ato hɔ na yɛayɛ ɛho asɛdeɛ nyinaa. Ɛ ɛna thirty first no na yɛyɛ funeral no nti funeral no na yɛde aba independence square nti ɛhɔ no nso no yɛbɛyɛ ɛ te sɛ nea yɛyɛ ayie na yɛbɛbɔ nsawa ahaa ɛno na yɛbɛyɛ na on the eighth of August na yɛakɔ Kumasi Prempeh Assembly Hall initially yɛkaa sɛ ɛyɛ Heroes Park but funeral committee no ara nso ayɛ wɔn changes kakra. Nti yɛbɛyɛ pɛrempɛ Assembly Hall wɔ Kumasi. Ɛhɔ, esiane sɛ Papa yɛ Asante Bichi, ne yɛakɔ akɔyɛ, yɛakɔda Nyame ase, abrabɔ a ɔde no baeɛ, kyɛ a ɔde no bɛkyɛɛ yɛn yi ne Ghana man nyinaa a ɔbɛsom yɛn. Yɛda Awurade ase sɛ ɔde ne nna no akɔ n'awieɛ. Yɛ celebrate ne life na yɛawie. Kwame, Papa no ada hɔ akyɛ, wabrɛ, yɛbɛkora no, wada hɔ akyɛ. pɛ nti yɛnkora no. Ɔnyɛ onipa baakofoɔ nti na nea nhyehyɛeɛ a mpaninfoɔ ne mma nyinaa yɛayɛ no no na ɔkwabrane baako se mempene. Wompene a kwahyefoɔ ɛ? Umm ɔnkwahyefoɔ ampa ɛneɛ ɛy mame nurse na me mo akwaaba paa wai.
Kwame woa wohwɛ wo nuabaa no a ɔwɔ aba no a wohu se aboa wo. wopa aboa ku no na wa woto ne tuo na ɛka no na wanya na nku no a yɛa ne yɛka sɛ ɔyɛ wounded lion right right wo anka woti me ti o anka woku me afi ateasefo asase so na wanya nyankopɔn ama no amam nti ma wɔnyɛ n'adwene so wɔ ɔba abɛyɛ atuturu asɛm biara wɔ ayie no ase we've called the law enforcement agencies ne nyinaa he is under a strict bond ne ne boys no a wɔn a wɔn tuo hyehyɛ wɔn ho na wɔn de di nkrasɛm no, They are all under a bail bond to be of good behaviour, nti ma obiara nnyɛ n'adwene sɛ wɔbɛyɛ atuturasɛm biara wɔ hɔnom, because the Lord will take it course, nti wɔmma a ɔntena ne fie, wonkɔhwe obi akyi so wɔba abɛdi bɔne, ɔdi bɔne a, mmara no ne no bɛdi. Nti wɔ, wode bammɔ fa mu no, wa, secure sɛdeɛ bammɔ adwumayɛfoɔ no mmara mɛbɔ yie no ho ban, nti obiara a, ɛɛ, ɔbɛba hɔ abɛdi bɔne biara no, mmara bɛsɔ mu. Exactly saa pɛpɛɛpɛ.
Hmm ma me nna wo ase ɔbaa adwoa.